Wel, bore da i chi, uh, Ysgol Hen Richard, a croeso i wasanaeth ar y fore Mercher. Uh, dwi wedi symud nôl i'r swyddfa e, erbyn heddiw. Uh, Mae'n braf o mae'n braidd yn oerach y tu allan. Well, good morning to you all and welcome to a Wednesday morning's assembly. I've moved back, in, back into my office this, this week for the assembly. Um, It is sunny outside, but uh, uh, somewhat colder. Um, Wel, mae'r wythnos dros y lle yn bach i fi, achos i ddechrau peth, mae gwasanaeth ar fore Mercher. A i chi'n gwybod, cystal y fi, mae gwasanaeth ysgol gyfan yn digwydd ar fore llun.

Felly, beth, beth, be mae'r wythnos i fi nawr? Mae fe allan o routine rhywfaint, allan o drefen. So, the, the week is somewhat out of routine, um, out of order. Eh, it's not maybe running as it has been running over the, the last few, uh, uh, few weeks maybe. Ond i hyn yn digwydd gyda chi? Does this happen with you? Um, that you maybe not follow the, the same routine and then it's difficult to juggle things around. Ydy hwnna'n digwydd? Wel, fi'n credu bod yn bwysig i fod yn eitha trefnus. Uh, I think it is important to be quite um, organised. Um, just because, really, um, you, uh, chi'n ei siŵr bod chi'n cyflawni pethau, falle ar amser. Mae trefn i'r diwrnod, er mwyn gweithio, cael amser rhydd falle. Uh, bwyd cywir, trefnu hwnna yn daclus yn ystod y dydd. Um, importance of being organised, making sure things get done maybe. The day is organised, plan your day in terms of work maybe, um, some exercise, organise your meals during the day. A mae hwnna nawr yn mor bwysig yn ystod y cyfnod hyn. This is so important during this time. Er enghraifft, i fi adre fan hyn nawr, dwi'n dwi, n, gweithio o'r cartre, sefyll yn ddiogel adre, e, mae'n rhaeg yn gweithio adre, Mae mhlant yn gweithio adre, felly mae'n bwysig i ni cael trefen fel bod ni'n gallu hwyluso pethau e, i bawb. It's important that we've got um, a plan in place because, for example, I'm, I'm at home, working from home,

Yna mynd ati i ddechrau bach o waith. Tua wyth o gloch wedyn, uh, byswn yn cael brecwast gyda'r teulu. Bydden ni wedyn falle mynd nôl i gwaith tua hanner o'r di wyth. Um, ac yna, fel mae'r dydd yn ymlaen, egwyl am cwarter wedi deg, nôl i waith am ti hanner awr wedi deg, cino hanner awr wedi deuddeg, Um, nôl i gwaith, tua un egwyl bach yn ganol y prawn, tua cwarter i dri felly, a wedyn nôl i neu bach o waith tan uh, tua pimp o gloch. A wedyn, uh, ar ôl hynny, falle am bach o amser i ymlacio. Um, treulio amser gyda'r teulu, mynd am uh, wac fach,

Dyw e ddim yn digwydd fel 'a bob dydd, mae rhai pethe'n torri draws wrth gwrs, a falle bydden ni'n neud rhywbeth ychwanegol yn y nos. So I've got a some sort of plan for the day. It doesn't work every single day, something might cut across it, but that's totally natural. Um, ond wrth cael rhyw fath o gynllun, mae, ma fe'n neud siŵr bod pethau'n cael eu gyflawni. Okay? By trying to show that there is a plan, it tries to ensure, uh, I try to ensure that things get done. And also, at home, when everybody's working together, eh, it makes things easier to work together, collaborate together, okay? Mae fe yn neud pethau lawer haws os chi'n ac adre bod rhyw fath o drefen da chi i cydweithio, mam a dad yn gweithio ac yn y blaen. Mae fe'n helpu ni gyd um, i sicrhau uh, bod pethau'n cael ei wneud, ond yn bwysicach falle bod pawb yn cadw'n iach. Bod chi'n trefnu uh, prydau bwyd taclus yn ystod y dydd. uh, it's important to plan those meals across the day, having those set breaks. Cael yr awyr iach na, sicrhau, um, making sure that you get some fresh air.

Um, by this working or fresh air, and you feel much happier when you're, you're drinking uh, water regularly. Felly, o ran thema'r gwasanaeth fi heddiw, cynllunio a trial cael rhywbeth o drefyn. Okay?

Mae fe'n gallu bod yn anodd ar adegau, bod pedwar o'n i felly, rownd y bwrdd yn, uh, yn gweithio. Um, ond mae'r fath o drefe yna yn rhoi tipyn, tipyn o help. Felly, dwi yn cynllunio wythnos nesaf. A yn fy nghynllun, mae gwasanaeth ardd ddydd Llun. Okay, I am planning next week, and in my plan uh, there'll be an assembly on Monday. Fe wna i siarad i chi pryd hynny, I will speak to you uh, then and share the video again. Um, cofiwch rannu i mi pa sgiliau chi wedi bod yn datblygu. Remember to send me the skills that you've been um, developing. Can you share those on your posts in your year groups, please? Um, yn eich dosbarthiadau, os allwch chi rhannu hwnna uh, yn Teams ar y, ar y posts, um, bydd hwnna'n gret, achos dwi wir yn gwerthorogi um, eich ymatebion

Bore da i chi, mwynhewch gweddill, gweddill yr wythnos. Good morning to you and enjoy the rest of the week.